Il-Lejla t-Tajba, Din hija l-ħames taħdita ta' din is-sena akkademika tal-proġett Tradizzjoni Orali tad-Dipartiment tal-Malti li hu ffinanzjat mill-Fondi ta' Riċerka tal-Università ta' Malta u bl-appoġġ ta' Klabb Kotba Malti. Illum għandna magħna lil Vincent Galea Matul iż-żmien, Vincent għaraf jgħaqqad l-imħabba lejn l-ins il-Malti u dak kollu li hu Malti mad-delizzju tal-armar tal-knejjes u għalhekk jagħmel ħafna xogħol ta' riċerka fuq diversi aspetti tal-folklor reliġjuż. Ilu 30 sena fil-Kumitat tal-Għaqda Dilettanti Mudelli ta' Knejjes u issa ilu għaxar snin President tal-Għaqda u għalhekk jikkontribwixxi wkoll b'diversi artikli ta' natura folkloristika u reliġjuża fil-perjodiku li toħroġ l-istess għaqda kull xahrejn. It-taħdita tal-lum hija dwar it-tradizzjonijiet tal-Milied u għalhekk se tiffoka fuq l-ismijiet ta' għadd ta' tradizzjonijiet reliġjużi u soċjali li għalkemm mhux kollha huma tradizzjonijiet lokali flimkien jagħmlu l-Milied Malti differenti minn ta' pajjiżi oħra. Grazzi ħafna, inħalli f'idejk Vincent.
Il-Milied Malti, Liturġija u Tradizzjonijiet Issa meta ngħidu liturġija, jiġifieri t-talb uffiċjali tal-Knisja. U fil-liturġija żmien il-Milied jibda preċiżament b'dak li ngħidulu l-ewwel għasar tal-Milied, jiġifieri meta lejliet il-Milied jitkanta t-talb, it-talb ta' filgħaxija u anke issir il-quddiesa imsejħa tal-vġili, vġili ġifieri lejliet il-Milied, il-viġilja, lejliet. U mbagħad tagħlaq bil-festa tal-Magħmudija tal-Mulej, li din tkun iċċelebrata fis-sitta ta' Jannar. Il-kulur liturġiku ta' dan iż-żmien huwa l-abjad u jfakkarna fil-ferħ li ġab Kristu meta ġie fid-dinja. L-ewwel tmint ijiem ta' wara l-Milied jissejħu l-Ottava tal-Milied u matulhom tissokta dik li ngħidulha s-Solennità tal-Milied. Għeluq it-tmint ijiem minn jum il-Milied Voldiri nhar l-ewwel tas-sena. Fl-antik kienet ukoll tissejjaħ Listrina. Il-Knisja tiċċelebra l-festa ta' Marija Omm Alla. Dina l-festa tfakkarna fl-ewwel domma Marjana, jiġifieri meta f'Konċilju ġie definit li l-Madonna hija Omm Alla. Imbagħad, matul l-ottava, ġifieri matul it-tmint ijiem bejn il-Milied u l-Ewwel tas-Sena, jiġu ċċelebrati l-festi ta' San Stiefnu, l-ewwel martri tal-Knisja, imsejjaħ proto-martri, San Ġwann l-Evanġelista, l-unika appostlu li ma ħax il-martirju, u tal-qaddisin innoċenti li nqatlu minn Erodi. Fil-Ħadd fost l-ottava, niċċelebraw il-festa tal-Familja Mqaddsa. Imbagħad fit-Tlieta ta' Jannar niċċelebraw il-festa tal-Isem ta' Ġesù, li ta' min jgħid tradizzjonalment ix-xahar ta' Jannar kollu kien jissejjaħ ix-xahar tal-Isem ta' Ġesù. Infatti, sa ftit snin ilu kien joħroġ il-pronostiku Malti, mid-ditta ta' Giovanni Muscat u dan kull xahar kien ikollu xi titlu marbut miegħu u Jannar kien proprju jissejjaħ hekk, ix-xahar tal-isem ta' Ġesù. F'pajjiżna mbagħad niċċelebraw l-Epifanija. Din tkun iċċelebrata Ħadd fuq l-ewwel tas-sena. Kif għedna żmien il-Milied jagħlaq bil-festa tal-Magħmudija tal-Mulej Madankollu, f'xi postijiet, daħlet id-drawwa li l-presepju u xi tiżjin ieħor jinżamm iktar sal-festa tal-Gandlora, jiġifieri l-preżentazzjoni ta' Ġesù fit-tempju għeluq l-40 jum mit-twelid. Din tkun iċċelebrata fit-Tnejn ta' Frar. Issa ta' min jgħid li fl-antik il-bambin fil-knisja kien jinbidel u ma kienx jibqa' l-istess wieħed. F'nofs il-lejl kien jitpoġġa il-bambin mindud. X'l-antik x'aktarx kien ikun bambin tax-xemgħa, tal-injam jew tal-kartapesta. Imbagħad għall-festa tat-Trerè kien jitpoġġa bambin bilqiegħda, x'aktarx fuq xi tron sabiħ u liebes ilbies sabiħ irrakkmat, jew inkella bilwieqfa. Dan minħabba li skont l-Iskrittura meta l-Maġi żaru lil Ġesù u kellu madwar sentejn, allura kien jisflaħ joqgħod bilqiegħda jew bilwieqfa. Ta' min jgħid ukoll li għall-festa tal-Innoċenti, il-Bambin kien jitgħatta b'velu aħmar għax kienu jemmnu li Erodi jekk jgħattgħatti l-Bambin b'velu aħmar ma jkunx jista' jarah meta ġie biex joqtol lit-trabi taħt is-sentejn. Għalkemm liturġikament żmien il-Milied kif għadna jiftaħ lejliet il-Milied, aħna l-Maltin niftħu dan iż-żmien bin-Novena li tibda fil-ħmistax ta' Diċembru filgħaxija. L-ewwel Novena tal-Milied kienet saret fil-Knisja Parrokkjali ta' San Duminku l-Belt u tmur lura għal nofs is-seklu sbatax. Fil-bidu n-Novena kienu jiċċelebrawha bid-daqq tal-orgni u xi prietki, imma maż-żmien ħadet forma stabbilita. Iċ-ċelebrazzjoni tan-Novena filgħaxija kienet tinkludi l-kant tal-innu tradizzjonali O Ġesù Ħelwa Tarbija, miktub minn Ġużi Mallia. Kienet titkanta l-Kurunella tal-Milied u fl-aħħar kienet tindaqq il-famuża Pastorale tas-Surmast Emanuele Galea. Wara kienet tingħata l-Barka Sagramentali wara li jkun tkanta Tantum Ergo b'ton pastorali. Ġieli wkoll kienet titkanta dik l-imsejħa l-Litanija Lauretania, jiġifieri l-Litanija tal-Madonna ta' Loreto, il-Litanija li ngħidu wara r-Rużarju. Din għax fin-Novena l-Verġni Marija kienet tingħata kull ġieħ, anke r-relikwa tagħha fuq l-artal kienu jarmaw. Ta' issa ta' min jgħid li għandna żewġ kurunelli, jiġifieri talbiet antiki, forma ta' poeżiji jew aħjar forma ta' taqbiliet, li waħda kienet titkanta b'ton pastorali u l-oħra kienet tingħad. Dik li kienet tingħad kienet bħal tifħir lill-Verġni Marija u kienet tibda hekk, Sabiħa l-Verġni Marija, sabiħa l-purità, bukketta u artuġilji, tempju tas-Santissma Trinità. Issa dik li kienet titkanta oriġinarjament kienet titkanta fl-Ottava tal-Milied, però maż-żmien bdiet titkanta anke fin-Novena, jiġifieri fid-disgħat ijiem ta' tħejjija għall-Milied. Filgħodu mbagħad kienet titqaddes il-quddiesa kantata u ġeneralment kienet tintuża l-hekk imsejħa il-quddiesa tal-anġli. Ma ninsewx li dak iż-żmien Il-quddies kien lett kuljum u fih ma kienx isir kant, għax ma kienx hemm parteċipazzjoni tal-poplu fil-quddiesa. Allura meta kien ikollok il-quddies kantat, kienu jkantaw dawk li ngħidulhom il-partijiet, jiġifieri, il-Kirje, il-Glorja, dak li ngħidulu s-Sanctus, jiġifieri l-Qaddis, u l-Agnus Dei, il-Ħaruf t'Alla. Meta r-rubriki jippermettu, kien jitkanta wkoll il-Kredu, jiġifieri meta l-liturġija titlob hekk. Issa għan-Novena kellek armar speċifiku, jiġifieri l-armar tan-Novena kien differenti minn dak tas-soltu jew dak tal-Milied. Fosthom kien hemm disa' lampieri li kienu jixegħlu, wieħed f'kull ġurnata b'mod li għall-Milied kont issibhom mixgħula kollha f'daqqa, jiġifieri disa'. Dawn kienu jiddendlu ma' dik li kienet tissejjaħ brimba jiġifieri kienet tkun bħal oġġett tal-ħadid bi tmien friegħi li kien jitwaħħal mal-katina tal-lampier il-kbir tan-nofs tal-knisja, biex miegħu jitwaħħlu mbagħad tmien lampiri oħra u l-lampier tan-nofs b'kollox ikunu disgħa. Issa kif għadna liturġikament żmien il-Milied jiftaħ, lejliet il-Milied, Allura dakinhar filgħaxija ssir il-purċissjoni biex ngħidu hekk tal-Milied. Imma dan wara li jkun tkanta l-Għasar mis-saċerdoti li jkunu libsin dik li tissejjaħ kappa u wara kienet tingħata l-barka sagramentali. Kif għadna fil-bidu tal-Quddiesa Solenni li fl-antik jew sa ftit żmien ilu kienet issir biss f'nofs il-lejl, fil-bidu tagħha kienet issir il-purċissjoni bil-Bambin u dan kien jitqiegħed f'xi post ċentrali f'xi naħa tal-presbiterju. Drawwa oħra marbuta ma' dil-quddiesa hija dik tal-prietka tat-tifel. Din għamilha għall-ewwel darba ċertu George Sapiano fl-1883 fil-knisja ta' Ħal Luqa. Wara xi snin, ċertu Ġużeppi Karabezz għamilha fil-Furjana, u mbagħad bdiet tixtered mal-knejjes kollha. Ta' min jgħid li llum il-prietka ssir qabel quddiesa ta' nofs il-lejl u mhux f'nofs il-quddiesa. Illum naraw ukoll tfal bniet jagħmlu din il-prietka, Forsi prova tal-emanċipazzjoni tal-mara mhux biss fis-soċjetà iżda anke fil-liturġija. Issa ta' min jgħid li dari ma kinux jitkantaw għanjiet tal-Milied waqt il-quddies għax il-quddies kien mingħajr is-sehem attiv tal-fidili. Allura qabel quddiesa ġieli kienu jkantaw xi ftit għanjiet minn xi kor. Illum forsi narawha ftit stramba, imma min jaf kemm tenuri u baxxi kantaw Ninniela tibkix iżjed b'dik il-vuċi maskili tagħhom. Din l-għanja kienet nistgħu ngħidu l-ewwel għanja tal-Milied b'ilsienna. Naturalment l-oħrajn żviluppaw matul l-aħħar sebgħin sena u ħafna minnhom huma traduzzjonijiet ta' għanjiet barranin, bħal m'għandna t-traduzzjoni ta' O lejl ta' skiet ta' Albert Cassola, oħrajn kitba oriġinali bħal F'lejl ta' xitwa ta' Dun Frans Camilleri li kitibha fuq melodija Ingliża, jew Isma' l-għanja tal-Milied li kitbuha żewġ qassisin, il-kitba tagħha Dun Karm Calleja u l-mużika Dun Karm Scerri. Insemmu wkoll l-Allelulja Twieled il-Messija li kiteb il-kliem tagħha Oliver Friggieri għall-mużika ta' Patri Albert Borg. Matul ix-xahar ta' Diċembru u fl-ewwel jiem ta' Jannar f'ħafna knejjes parrokkjali u knejjes oħra jsiru dawk l-imsejħa kworanturi. Din id-devozzjoni hi għamla ta' adorazzjoni solenni lil Ġesù sagramentat, b'tifkira tal-erbgħin siegħa li għamel fil-qabar qabel ma rxoxta. Oriġinarjament kien San Gejtanu li introduċa l-koranturi fi żmien l-imsejħa Kontroriforma biex jenfasizza l-adorazzjoni ta' Ġesù sagramentat, dan minħabba li l-Protestanti, speċjalment il-Luterani u l-Kalvinisti, kienu ħadwha kontra l-preżenza reali ta' Ġesù fl-Ewkaristija, u allura il-Konċilju ta' Trentu u d-dokumenti tiegħu enfasizzaw il-qima lejn l-Ewkaristija. L-għan tagħhom fil-bidu kien li ssir xi tpattija xierqa għad-dnubiet tal-bnedmin. Ġieli saru biex tinqala' l-paċi fi żmien ta' gwerra, biex titbiegħed minn fuqna xi fraġell, bħal ngħidu aħna l-pesta. F'pajjiżna l-isqfijiet kemm-il darba ordnaw biex fil-parroċċi jsiru l-koranturi biex Alla l-Imbierek ibegħedna minn xi gwaj. Mal-mixja taż-żmien, il-koranturi saru funzjonijiet annwali fi ġranet fissi, jiġifieri jiġu ċċelebrati fi ġranet fissi matul is-sena. Ftit ftit tista' tgħid li daħlu fil-parroċċi kollha. Issa dawn il-koranturi ħafna drabi ġew stabbiliti għal żmien tal-Milied biex juru li Ġesù mhux biss twieled għalina, imma baqa' magħna fis-Sagrament tal-Ewkaristija. Kienu jinfirxu fuq tlett ijiem. Fil-belt kien hemm il-bidu tagħhom għand il-patrijiet Karmelitani nhar il-Milied u jagħlqu fit-28 ta' Diċembru. Kienu jkomplu fil-Knisja ta' Ġieżu, u mbagħad fil-Parroċċa ta' San Duminku, u mbagħad fil-Kolleġġjata ta' San Pawl, u jagħlqu fis-Sitta ta' Jannar. Jiġifieri dak iż-żmien kienet il-festa tat-Trerè. Għall-koranturi fuq l-artal maġġur tintrama l-ġilandra biex fiha jiġi espost Ġesù sagramentat fl-isfera. L-artal mhux biss kien jintrama b'gandlieri mill-isbaħ, fl-ewwel xkaffa msejħa l-prima u fis-sekonda, iżda kienet tiġdied xkaffa oħra fuq il-mensola, jiġifieri fuq il-parti li tkun mgħottija bit-tvalji l-bojod, u din kienet tissejjaħ it-terza. F'xi postijiet kienu jarmaw anke l-kwarta jiġifieri sett gandlieri iktar baxxi bix-xemgħa fihom. Barra minn hekk, bejn il-gandlieri l-kbar kienu jintramaw gandlieri oħrajn imsejħa kontri biex b'hekk l-artal kien ikun fih aktar minn erbgħin xemgħa. L-artal kien ikun fih dehra li tpaxxik. Barra minn hekk, il-knejjes kienu jkunu armati bid-damask, l-inef u tiżjin ieħor. Il-funzjonijiet kienu jinkludu dik li tissejjaħ il-quddiesa kantata bil-fervorin kuljum matul it-tlett ijiem u anke diversi quddies baxx, quddies baxx jiġifieri quddies mingħajr kant għax kif diġa semmejna sa ħamsin sena ilu il-quddies ma kienx ikollu kant, il-quddies speċjalment ta' kuljum. Matul it-tlett ijiem kien jitkanta l-Għasar, ħafna drabi b'mużika mill-isbaħ. Għal kant tal-Għasar is-saċerdoti kienu jibqgħu bil-wieqfa libsin il-kappa wiċċhom lejn is-Santissimu Sagrament. Naturalment l-aħħar ġurnata kienet tkun l-aktar waħda solenni. Filgħodu kienet titqaddes quddiesa kantata b'mużika miktuba apposta. Filgħaxija mbagħad kien jitkanta l-Għasar, isir paniġierku u wara purċissjoni qasira bis-Sagrament madwar il-kwartier tal-knisja. Fl-għeluq, qabel il-Barka Sagramentali, kien jitkanta t-Te Dew, b'radd ta' ħajr ta' dawn it-tlett ijiem ta' adorazzjoni. F'ħafna każi l-koranturi kien ikollhom fundazzjoni jgħidulha marbuta magħhom, jiġifieri, somma flus imħollija biex mill-imgħax jinfdew l-ispejjeż. B'hekk kien ikun hemm garanzija li dawn jibqgħu jsiru u ma jkunux ta' piż finanzjarju. Għalhekk matul dawn il-jiem kien anke jsir talb għall-fundatur tal-legat. meta l-fundatur kien ikun għadu ħaj, kienu jarmawlu l-pultruni taħt il-presbiterju bil-ġenokjatur mgħotti bl-istrat ngħidulu, jiġifieri bil-faldrappa ħadra. Fil-knejjes parrokkjali matul il-koranturi kienu joħdu sehem attiv il-Fratelli tas-Santissmu Sagrament, li mhux biss kienu jakkumpanjaw fil-purċissjoni u jieħdu sehem fil-funzjonijiet, iżda kienu jitqassmu biex matul l-adorazzjoni kollha jkun hemm ammont ta' fratelli libbsin il-kunfratija quddiem Ġesù espost, jiġifieri meta Ġesù jkun fil-ġilandra ġol-isfera. Naturalment, għalkemm illum dawn il-koranturi għadhom isiru f'diversi knejjes, l-adorazzjoni ħafna drabi m'għadhiex tkun t'erbgħin siegħa, u l-quddies kantat ħafna drabi ġie limitat għall-aħħar ġurnata. Barra minn hekk f'ħafna każi tnaqqas l-armar u b'hekk il-koranturi tilfu ħafna mis-solennità li kellhom. Il-presepju. It-tradizzjoni tal-presepju, kif ħafna jafu, ta spinta 'l quddiem San Franġisk, meta fl-1223 ġabar xi bdiewa u rgħajja fuq l-għolja ta' Greccio, u bil-permess tal-Pap Onorju Tlieta għamel l-ewwel presepju ħaj. B'dan il-mod San Franġisk qanqal l-imħabba ta' kulħadd lejn il-presepju ta' Greccio. F'Malta nafu li l-presepju kien diġà jeżisti fil-bidu tas-seklu sbatax. Fost presepji oħra ta' dik l-epoka jissemmew dawk tad-Dumnikani u tal-Agostinjani fir-Rabat Malta u tal-Kabuċċini fir-Rabat Għawdex. Anke fil-Monasteru ta' San Pietru fl-Imdina tas-Sorijiet Benedittini kien hemm presepju antik ħafna. Fil-Monasteru ta' Santa Katarina l-Belt wieħed isib presepju tal-aħħar ta' seklu dsatax. L-ewwel presepju mekkanizzat, jiġifieri li fih hemm xi affarijiet mekkaniċi jaħdmu bħal xi xi ilma jitla' pereżempju xi mitħna ddur, kien deher fil-gżejjer tagħna, imur lura għal aktar minn 100 u għoxrin sena, u kien ta' ċertu muscat fenech minn Ħal Qormi. Kien xi ħaġa speċjali għal dak iż-żmien. Kien wieħed mill-isbaħ presepji ta' pajjiżna wkoll, u kienu żaruh kemm il-Gvernatur ta' dak iż-żmien, Mansfield Clark, u anke l-Arċisqof Pietro Pace. Wara t-Tieni Gwerra mbagħad beda jintrama il-presepju tas-Sorijiet ta' Ġesù Nazzarenu fiż-Żejtun. Dan il-presepju kien ippjanah l-Isqof Emanuel Galea u għalkemm iċ-ċentru tiegħu hemm it-twelid ta' Ġesù Bambin, mad-dawra għandu diversi episodji li għandhom x'jaqsmu mal-inkarnazzjoni u l-infanzja, ġifieri t-tfulija, tal-Messija. Fost dawn ta' min isemmi l-ħames misterji tar-Rużarju tal-ferħ jew kif kienu jgħidulhom qabel tal-Gawdjus, voldieri t-Tħabbira tal-Anġlu, il-Viżitazzjoni, il-Preżentazzjoni ta' Ġesù fit-Tempju u s-Sejba tiegħu wara tlett ijiem fit-Tempju. Ta' min jgħid li l-presepju tipikament Malti oriġinarjament kien jinħadem bl-ixkejjer kannella u bil-kolla tad-dqiq. Iżda dan kien idewwed faċilment u għalhekk bdiet tintuża l-kolla tal-mastrudaxxa, dik li tkun boċċi kannella u titpoġġa fuq in-nar biex iddub. Din ġieli kienet tissaħħan b'mod li ngħidulu Banju Marija, jiġifieri l-borma tal-boċċi kannella kienet titpoġġa ġo borma oħra bil-misħun. Dan it-tip ta' presepju, flimkien ma' dak tal-ġebel rustiku, nistgħu ngħidu li kienu l-mod kif kien jinħadmu l-presepji sa erbgħin sen ilu, meta mbagħad bdew jinħadmu l-presepji bil-ġeblow u l-karti msejħa popolarment bħala tat-tixjus. Ta' min jgħid li l-presepju tal-ġebel rustiku popolarment kien jissejjaħ tal-gagazza, imma fil-verità gagazza hija dik li kien jifdal meta jinħaraq il-faħam u għalhekk il-gagazza ma kinitx faċli tinstab meta l-użu tal-faħam kien spiċċa għal kollox. Tajjeb li wieħed jgħid li l-presepju tipikament Malti jkollu aċċessorji tipiċi tagħna bħal mitħna, is-sinja, il-forn u xi drabi anke xi luzzu. Mhux ta' min iħalli barra lil xi pasturi partikolari u tradizzjonali tagħna l-Maltin, bħar-rieqed li ma tax kas it-twelid ta' Ġesù, imma baqa' għaddej bir-raqda tiegħu. L-għaġeb li baqa' jistagħġeb b'din il-ġrajja u x-xabbatur li ried jara sewwa x'kien qed jiġru. Insemmu wkoll, pereżempju, ix-xriek jew iż-żewġ għannejja mixjin flimkien, u anke l-għama mmexxi mit-tifel li mar jara lil Ġesù bl-għajnejn tal-fidi. Fl-antik il-pasturi kienu jkunu oriġinarjament tax-Xema, imma dawn ftit ftit baqa' minnhom għax bis-sħana kienu jinkisru faċilment jew anke jitgħawġu. Eventwalment bdiet id-drawwa li jsiru tat-tafal jew tal-ġibs, kif ilhom jagħmlu għal ħafna snin is-soċji tal-mużew. Ta' min jgħid li xi drabi għalkemm il-pasturi kienu jkunu tat-tafal, il-bambin u n-nagħaġ kienu jkunu tax-xemgħa. Fis-snin tmenin tas-seklu l-ieħor bdew isiru popolari l-pasturi kummerċjali tal-plastik. Illum wieħed isib jixxi pasturi sbieħ manifatturati barra minn pajjiżna minn diversi materjali. Drawwa oħra li daħlet hi dik li d-delettanti ordnaw pasturi man xi artist lokali. għalkemm dawn ikunu ġeneralment ta' madwar pied jew ftit aktar u allura jqumu flus mhux ħażin, hawn ħafna li jfittxuhom. Fortunatament, daż-żmien hawn min qed jaħdem il-pasturi tat-tafal, li dar ikollna nsejħulhom tas-solt, għax qabel ma kienu jintużaw id-deċimali, kienu jinbiegħu solt. Din hija xi ħaġa tajba għax id-drawwa li jinħadmu l-pasturi forsi xi ftit raffi u mhux daqshekk elaborati għal xi żmien dehret li kienet spiċċat għal kollox. Dun Edgar Vella nistgħu ngħidu li kien il-pijunier biex f'pajjiżna xerred l-imħabba lejn il-presepju tal-istil Naplitan Dan huwa differenti mill-prażepju tradizzjonali Malti bil-mitħna u s-sienja, imma hu bbażat fuq pasturi libsin il-bisriek tad-drapp u għaddejjin bil-ħajja mondana taħt ir-rovini ta' xi palazz jew kastell. Ma rridux ngħidu li f'Malta ma kinux jeżistu prażepji Naplitani, imma f'dawn l-aħħar snin l-interess f'dawn it-tip ta' presepji żied ħafna. Minn xi snin 'l hawn daħlet ukoll id-drawwa ta' xi rappreżentazzjoni tal-presepju ħajjin, fejn tinsab xi biċċa, biex ngħidu hekk, xagħri jew xi razzett abbandunat u hemm issir rappreżentazzjoni ħajja tal-ġrajja ta' Betlem. Sakemm dawn jibqgħu iffukati fuq il-ġrajja tat-twelid u ma jkunux sors ta' kummerċ esaġerat, dawn iservu ta' attrazzjoni sabiħa ħafna. Tajjeb jingħad li t-tradizzjonijiet li tradizzjonalment il-presepju kien jiżżejjen bin-narċis li kien jinqata' mill-widien u minn fuq is-sisien, xi ħaġa li maż-żmien saret illegali. Barra n-narċis, kien jiżżejjen ukoll il-presepju bil-ġulbiena, bil-qamħ jew l-iskalora. drawwa li jidher li ħadniha mill-Isqallin għax teżisti anke f'din il-gżira ġara tagħna. Tajjeb ngħidu li ħamsin sen ilu ħadd ma kien joħlom li jkunu mportati l-fjuri bħalma jsir illum u lanqas kien hawn għarfien kif jitkabbru l-fjuri fis-serer u għaldaqstant wieħed kien ikollu jinqeda bil-fjuri li jsib fl-istaġun. F'Diċembru kellek biss in-narċis u xi margeriti. In-narċiż kien popolari għax fjura ċkejkna, sabiħa u tfewwaħ kull fejn tkun. Il-punsjetta li llum tant hija popolari fi żmien il-Milied ma kinitx teżisti sa sittin sena ilu. Eventwalment, minn xi għaxar snin 'l hawn bdew jitħawlu l-qsari tal-punsjetta li llum jinbiegħu bil-mijiet. Barra minn hekk, kienu jxegħlu l-presepju b'xi lumini, jiġifieri bid-dawl taż-żejt. U dawn kienu jkunu mpoġġija, jkollok iż-żejt, u mbagħad ikollok il-ftila biċ-ċimblor isfel, u din titpoġġa f'xi tazza taż-żejt, ngħidulha tazza żgħira kkulurita. Forsi l-aktar tradizzjoni li nistgħu nsejħulha Maltija hija l-Purċissjoni tal-Bambin, organizzata mill-membri tas-Soċjetà tal-Mużew. Purċissjoni li bdieha San Ġorġ Preca fil-Ħamrun fl-1921, bl-iskop li jsaħħaħ l-aspett reliġjuż ta' din il-festa meta l-materjaliżmu kien diġà beda jgħolli rasu. Allura din il-purċissjoni din is-sena tagħlaq mitt sena. Interessanti li f'din il-purċissjoni jintużaw dawk li jissejħu skudi li jkunu forma ta' fanali tal-injam b'xi kliem imnaqqax ġo fihom biex u mbagħad ġo fihom ikollok xemgħa u dawn allura jiddawlu awtomatikament. Illum, minflok bix-xemgħa, uħud jixgħaluhom bil-batterija. Dawn jagħtu dehra tassew sabiħa u partikolari l-purċissjoni. F'Għawdex din it-tradizzjoni daħlet fi żmien il-gwerra, meta f'din il-gżira kien hemm għadd kbir ta' refuġjati Maltin. F'xi nħawi, fl-aħħar tal-purċissjoni, issir ukoll il-priedka tat-tifel, biex b'hekk dawn iż-żewġ tradizzjonijiet Maltin ingħaqdu flimkien. Bla dubju ta' xejn, wieħed ma jistax ma jsemmix l-innu Ninniela tibkix iżjed, li huwa l-innu tal-Milied l-aktar popolari fi gżiritna. Dan inkiteb minn Ġiżwita Patri Ndri Schembri fl-1885. u oriġinarjament kien inkiteb biex jitkanta mill-emigranti Maltin fl-Afrika ta' Fuq. Iżda permezz tal-Purċissjoni tal-Bambin u ta' funzjonijiet oħra, l-innu kiteb kiseb popolarità kbira fostna. Nitkellmu issa ftit dwar il-kartolini. Id-drawwa li jintbagħtu kartolini tal-Milied Bdiet fl-Ingilterra, meta ċertu Sir John Horsley pitter l-ewwel kartolina għal Sir Harry Cole, li xtaq jibgħat ix-xewqat lil ħbiebu. Din il-kartolina kienet maqsuma fi tliet partijiet, fin-nofs familja tiċċelebra l-Milied, filwaqt li mat-truf nies sinjuri jqassmu l-karità, Għalkemm hu ħsieb tassew nisrani li jgħodd ħafna għal dan iż-żmien, li waqt li wieħed jifraħ iferraħ lil ħaddieħor, madankollu m'għandu x'jaqsam xejn mal-ġrajja ta' Betlem. Minħabba li f'dak iż-żmien Malta kienet taħt l-Ingliżi, allura d-drawwa tal-kartolini daħlet malajr f'pajjiżna. Minn xi snin 'l hawn f'pajjiżna daħlet drawwa sabiħa li f'xi kartolini jiġu stampati xi kwadri b'tema tal-Milied li huma meqjuma fil-knejjes tagħna. Il-bolli. Drawwa oħra marbuta mal-Milied hi dik li kull sena joħroġ sett ta' bolli fl-okkażjoni tal-Milied. Għal xi snin, dawn kienu jkollhom dik li kienet tissejjaħ soprataxxa li meta kienet tinġabar kienet tingħata lil xi istituzzjoni tal-karità. U allura l-bolli tal-Milied ftit kienu jimxu għax kienu jkunu ogħla mill-bolol l-oħra. Madankollu maż-żmien din is-soprataxxa tneħħiet u llum dawn il-bolli jiswew daqs bolol oħra. F'dawn il-bolli wieħed jara wkoll diversi kwadri li nsibu fil-knejjes tagħna u xi drabi wkoll xi partijiet minn xi presepji. Issa tajjeb nitkellmu naqra dwar xi kwadri li nsibu tal-Milied f'pajjiżna. Nistgħu ngħidu li t-twelid ta' Kristu minn dejjem kien ta' ispirazzjoni artistika qawwija għal diversi artisti, Hemm min għamel presepji u hemm min pitter ġmiel ta' kwadri. Hemm min għamel statwi li jirrappreżentaw dil-ġrajja u nistgħu ngħidu l-avventuri li seħħew f'dawk in-naħat ta' Betlem. Nistgħu ngħidu li dawn l-affarijiet kunu suġġetti preferuti ta' diversi artisti, mhux l-anqas ta' dawk Maltin. F'Malta nsibu kwadri li juruna dan is-suġġett, uħud saru minn Maltin bħalna waqt li oħrajn huma prodott ta' artisti barranin li kellhom ukoll xi wħud konnessjoni ma' pajjiżna. Fil-Mużew tal-Katidral fl-Imdina insibu kwadru interessanti li jmur lura sat-tieni nofs tas-seklu sittax. Juri l-adorazzjoni tal-Maġi u jidher li hu fro xogħol ta' Federico Zuccari. Fl-istess mużew insibu kollezzjoni ta' xogħlijiet ta' Albrecht Dürer li wkoll imorru lura għas-seklu sittax. Fosthom insibu wħud konnessi mal-Milied, bħal dawk li juruna l-Annunzjata, in-Natività u l-Adorazzjoni tal-Maġi. Antik ukoll huwa l-kwadru li nsibu fil-parroċċa tal-Għarb. Fih, barra li naraw il-Madonna bil-Bambin, ġewwa ħoġorha, u b'rasu fuq imħadda, jidher ukoll San Ġwann b'sebgħu fuq suftejh. Ġużeppi d'Arena fis-seklu sbatax, tana ż-żewġ kwadri laterali tal-koll li nsibu fil-Bażilika tal-Karmnu fil-Belt. Wieħed jirrappreżenta l-Adorazzjoni tar-Ragħajja u l-ieħor l-Adorazzjoni tal-Maġi. tal-istess epoka huwa l-kwadru tan-Natività fl-oratorju ta' San Ġużeff fil-knisja ta' Ġieżu r-Rabat. Tas-seklu sbatax ukoll huwa l-kwadru tal-Madonna bil-Bambin li nsibu fil-Mużew tal-Konkatidral ta' San Ġwann. Fis-seklu ta' wara, Enrico Arnaud Pitter it-twelid tal-Messija, u fih daħħal mara liebsa lbies sinjorili tal-epoka, u flimkien ma' binha qed toffri xi tjur lill-Bambin, kwadru li nsibuh fil-knisja ta' Santa Tereża f'Bormla. Francesco Zara matul is-seklu tmintax għamel diversi kwadri li fihom daħħal il-Familja Mqaddsa, fosthom dawk li nsibu fil-Kolleġġjata ta' San Pawl fir-Rabat u li nsibu fil-Parroċċa ta' Ħal Tarxien. Tal-istess seklu wkoll il-kwadru tal-Preżentazzjoni ta' Ġesù fit-tempju Xor Rokku Bo Ħaġar, dan jinsab fil-Knisja ta' Marija Annunzjata f'Ħal Balzan. Anke Stefano Erardi kontribwixxa lejn l-arti tal-Milied. An-Naxxar għamel il-kwadru tal-Adorazzjoni tal-Maġi, waqt li għall-Parroċċa taż-Żurrieq tana x-xena tat-Twelid Il-kwadru tas-Sagra Familja flimkien ma' Sant'Anna u San Ġwakkin li nsibu f'Palazzo Ferreria l-Belt ukoll huwa attribwit lilu. Fil-Mużew tal-Katidral fl-Imdina wkoll insibu xi kwadri tan-Natività, fosthom wieħed tal-Madonna li qed tħares lejn Ġesù Tarbija attribwit lil Stefano Erardi. Artistiku ferm huwa l-kwadru ta' Orezzo Frezza li nsibu fil-kollezzjoni nazzjonali fil-Belt. Fih naraw xena mill-aktar movimentata fejn bħarra mill-parti prinċipali li fiha tidher is-Sagra Familja, naraw ukoll diversi ragħajja u nisa li flimkien ma' wliedhom jidhru resqin lejn Ġesù bir-rigali tagħhom. Fil-parti ta' fuq jidhru wkoll l-anġli jinċensaw 'il Ġesù Tarbija. Edward Caruana Dingli tana ġmiel ta' kwadru tal-Madonna tħares lejn binha Ġesù u li jinsab fil-kollezzjoni tal-Mużew Nazzjonali. Fl-istess mużew insibu pittura oħra tal-Madonna bil-Bambin flimkien ma' San Ġwann, xogħol Carlo Marratta. It-Taljan Filippo Venuti pitter t-twelid tal-parroċċa ta' Stella Maris tas-Sliema u fil-kwadru wriena wkoll xi rgħajja quddiem Ġesù Tarbija. F'nofs is-seklu dsatax, Rafael Caruana tana kwadru sabiħ tal-adorazzjoni tal-Maġi. Insibuh fil-parroċċa ta' San Duminku l-Belt. Xogħol li barra li juri l-ħira tal-artist, juri wkoll l-istil tal-epoka. Lejn l-aħħar tas-seklu dsatax, Il-pittur Malti Ġużeppi Calì pitter il-ġrajja tal-Milied fil-koppla ta' Ħal Lija, pittura li ddur mal-iskutella kollha tal-koppla, jiġifieri dik il-parti li tkun fuq it-twieqi. Ta' l-istess perjodu hu għamel żewġ kwadri laterali tal-kor għall-parroċċa ta' Marija Annunzjata f'Ħal Tarxien, wieħed juri l-Adorazzjoni tal-Maġi u l-ieħor il-Ħarba lejn l-Eġittu. Fl-ewwel snin tas-seklu 20, Kali pitter il-lunetti tar-rotunda tal-Mosta. Erbgħa minnhom għandhom konnessjoni mal-Milied, it-Twelid, l-Adorazzjoni tal-Maġi, il-Preżentazzjoni u l-Ħarba lejn l-Eġittu. It-Twelid, l-Adorazzjoni u l-Ħarba lejn l-Eġittu, xogħol Kali, nerġgħu narawhom fil-koppla tal-kappella tal-Kurċifiss fil-Kolleġġata ta' Bormla. Fl-1906, Kali pitter kwadru ieħor tal-Milied, din id-darba għall-knisja ta' Ħal Luqa. Wieħed mill-ftit li ma ffirmax, iżda li fih Għamel anke lil bintu qiegħda tħares lejn Ġesù fil-maxtura. Iben Ġużeppi Ramir għamel ukoll xi kwadri b'konnessjoni mal-Milied, fosthom l-Adorazzjoni tar-Rgħajja għall-Parroċċa ta' San Pawl Nawfra f'Gufil Belt u s-Sagra Familja għall-Oratorju tad-Dutrina tal-Parroċċa ta' San Duminku fil-Belt ukoll. tal-istess perjodu, jiġifieri ta' nofs is-seklu 20, huma ż-żewġ kwadri li nsibu fil-Creche tal-Ursolini f'Tas-Sliema li wkoll juruna din il-ġrajja singolari. Aktar tard fis-seklu 20, il-pittur Ġużeppi Briffa għamel ix-xena tat-twelid għas-Santwarju tal-Ħerba f'Birkirkara, waqt li l-Professur Envin Cremona Tagħna deher oriġinali ta' dan il-misteru fl-abside tal-parroċċa tal-Imsida, meta ppreżentanna lil Marija qed turina lil Ġesù bħala s-Salvatur tad-dinja. Tajjeb li nsemmu wkoll li Envin Cremona kien għamel ukoll il-kwadri biex ngħidu hekk ipprepara biex isiru l-kwadri mbagħad li hemm ukoll fil-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu ġewwa Għawdex. Dawn kienu biss ftit eżemplari ta' kwadri b'konnessjoni tal-Milied. Nisperaw li meta wieħed jara dawn l-opri jiftakar li dawn huma wirt li ħallewna missirijietna. Biex nagħlaq din it-taħdita se nsemmi xi ħlewwiet u xorb tradizzjonali assoċjat mal-Milied. Fl-antik, il-Milied ma kienx ikun komplut mingħajr it-tin taċ-ċappa u jiġifieri t-tin imqadded imxarrab bl-aniżett u bil-palat tal-weraq tar-rand. Barra minn dan ta' min isemmi l-qagħaq tal-qastanija. Tradizzjonalment dawn ma kinux jintlew bl-għasel imma bil-qastanija, li hija taħlita li tinkludi l-għasel, imma mhux biss, għax għandha wkoll il-meraq tal-larinġ, qxur tal-mandolin, lumi u ħafna ingredjenti oħra. Għall-Milied, dawk li kienu jkunu finanzjarjament batuti kienu jagħmlu wkoll l-ixkunvat, li kienet tkun forma ta' għaġina moqlija miżjuda biz-zokkor. u kultant xi ftit għasel ukoll. Ta' min isemmi li fi żmien il-Milied kienu jagħmlu l-biskuttini tar-raħal li kienu popolari ħafna f'diversi festi. Dawn kienu jsiru b'għaġna partikolari li tinkludi l-bajd, l-imsimer tal-qronfol, il-ħlewwa u xi ħwawar oħra. Dawn ma kinux jiġu jiswew flus daqs il-biskuttini jew il-pastini tal-lewż li llum tant saru popolari. Imma dari ħafna nies, ukoll jekk ma tantx kienu jiswew flus, rari kienu jduquhom. Xi nies kienu jagħmlu wkoll it-torti tal-marmurrat, li kienu jinqdew b'xi frak tal-biskuttelli, ftit lewż, qxur tal-larinġ u l-mandolin, u frott imqadded bħall-konfettura u xi biċċiet taċ-ċirasa. Din kienet torta li ma tiswiex flus daqs kemm wieħed kien jonfoq li kieku kellu jagħmel dik li llum insejħulha t-torta tal-lewż. Marbuta mal-Milied hija wkoll ix-xarba tal-imbuljuta, magħmula mill-qastan imnixxef u mgħolli b'diversi ħwawar u miżjud anke xi biċċiet tat-tuffieħ u affarijiet oħra. Xarba sħuna li spiss kienet isservi biex dak li jkun jikel biha lejliet il-Milied filgħaxija. F'pajjiżna ma kienx popolari dak li llum insejħulu l-mulled wine imma ġeneralment min kellu ftit flus żejda kien jixtri xi naqra, biex ngħidu hekk, jieħu xi naqra whiskey bil-misħun u forsi xi biċċa lummija, kienu jsejħulu punch, naturalment drawwa li ħadna mill-Ingliżi. Tradizzjonalment kien jinxtorob ir-rożolin. Kien ikun xorb ta' lewn kannella, b'dif'ftit alkoħol, li kien jissajjar għal sigħat twal fuq nar bagħti. kien ikun magħmul mill-vermut u jingħata togħma aktar ħelwa u konsistenza aktar qawwija, bl-għajnuna ta' diversi ħxejjex aromatiċi u qxur taċ-ċitru. Nisperaw li b'din it-taħdita tajtkom ħjiel ta' xi tal-liturġija u anke xi tradizzjonijiet tal-Milied li għadna ngawduhom sa żminijietna. il-Milied it-Tajjeb.
Għal min jixtieq jieħu sehem f'dik id-diskussjoni jista' jibgħat fiċ-chat. Għandna l-ewwel kumment minn Rita Saliba li qaltilna mhux il-parroċċi kollha jagħmlu l-kwaranturi fi żmien il-Milied. Fi tfuliti l-imqabba dejjem niftakarhom wara l-Għid il-Kbir. Iva, u min jagħmilhom anke qrib il-festa ta' Corpus. Pero hawn xi parroċċi kif għadna jagħmluhom fi żmien il-Milied. Ok, grazzi. Ma nafx hemmx xi mistoqsijiet jew kummenti oħra min-naħa minn qed isegwina. Tistgħu tiktbu fiċ-chat. Għandek kumment mingħand Marika Zammit, grazzi lilek ukoll u proset, dan it-tagħrif jista' jkun ippubblikat jew imqassam?
Eh, jien fil-każ mbagħad ngħaddihulkom u tkun tistgħu Iva.
Grazzi. U barra minn hekk anke din it-taħdita qed tkun irrekordjata ehm, biex nagħmluha wkoll fis-sit tradizzjoniorali.org u anke fuq YouTube u Facebook ovvjament ukoll fuq il-paġna. Nistennew xi kummenti oħra. jew mistoqsijiet? Rita Saliba qaltlek ukoll grazzi ħafna tat-taħdita informattiva u interessanti. Proset. Nirringrazzjaw lil dawk li kienu li ngħaqdu magħna għax inkella inutli nagħmlu t-taħdita jekk ma jkollniex lil dawk li jingħaqdu magħna permezz tal-mezzi tal-komunikazzjoni.
Mela, Michael Deguara, Allegrazzi għat-taħdita interessanti. Dan l-aħħar smajt il-kelma ċomnata tintuża għall-maldwgħin. Nafu xi ħaġa dwar minn fejn ġiet il-kelma u jekk fil-passat kinitx tirreferi għal xi xarba oħra? M'għandix idea ta' dwarha din, jiġifieri Jista' jkun li setgħet kienet tirreferi forsi għall-inbid sħun għax kien hawn drawwa li forsi kien jissaħħan l-inbid, mhux bħala mard wajn kif nafuh illum, però kien hawn drawwa li jissaħħan l-inbid forsi. Imma m'għandix idea tagħha jien. Ok.
Dwar iż-żamiet qaltlek grazzi ħafna, Vince, interessanti ferm u l-Milied it-tajjeb lilek. A Kellna mistoqsija oħra, x'nafu fuq O Ġesù ħelwa tarbija ta' Ġużi Mallia? Nafu meta nkitbet din? Eh eżatt, jiena eżatt meta nkitbet ma nafx. Però hija tradizzjonali ħafna Maltija, jiġifieri hija waħda mill-antiki, u kienet tintuża Għan-Novena. Għax hi infatti qiegħda O Ġesù ħelwa tarbija, ejja twieled ġewwa fija. Jiġifieri qisha qed tistenna, għadek qed tistenna. Jiġifieri kienet marbuta as such man-Novena tal-Milied. U hija waħda mill-aktar antiki, jiġifieri hekk hix antika daqs li nilha tibkix iżjed, ma nafx bl-amment, jiġifieri. Però hi antika ħafna, jiġifieri fost l-għanjiet tal-Milied hija waħda mill-aktar antiki.
Miriam Deguara wkoll tat ftit informazzjoni dwar il-kelma ċumnata li skontha kienet xarba ħelwa li kienet tingħata lill-għarusa fir-rabta biex kliemha dejjem ikun ħelu lejn l-għarus tagħha. Eħe jista' jkun għax dan ix-xorb allura kien jintuża fil-festi, jiġifieri ġeneralment la kien jintuża fit-tiġijiet ġieli kien jintuża wkoll fil-Milied wisq probabbli u x'hekk bħalma kienu jintużaw dak li semmejna l-biskuttini tar-raħal, ġieli kienu jgħidulhom biskuttini tal-magħmudija wkoll għax kienu jqassmuhom fil-magħmudija. Jiġifieri dak iż-żmien kienu oġġetti ta' festi allura jista' jkun jintużaw f'diversi festi. Tajjeb.
Ma nafx hemm xi mistoqsijiet oħra tal-aħħar. Jidher li m'hemmx iżjed mistoqsijiet. Nirringrazzjak ħafna, Vincent, ta' din it-taħdita. Nirringrazzja lilkom tal-istedina. Grazzi ta' din it-taħdita informattiva. Nieħu l-opportunità biex nirringrazzja wkoll lill-koordinaturi ta' dan il-proġett, lill-Professur Adrian Grima, Dottor Michael Spagnol, il-Professur Manuel Mifsud, u membri oħra li għinu, Giusy Gatt, Rita Saliba, Daniel Bezzina u Michael Deguara. Nirringrazzja wkoll il-Fondi ta' Riċerka tal-Università ta' Malta u u l-Klabb Kotba Maltin li kull darba qed jagħti 25 ewro f'kotba lill-kelliema li jkollna għal dan il-proġett. Infakkarkom li t-taħdita li jmiss se tkun ta' Doctor Marco Galea, dwar it-terminoloġija tat-teatru, se ssir nhar it-Tnejn sbatax ta' Jannar fis-sitta ta' filgħaxija mil-Librerija tal-Fakultà tal-Arti tal-Università ta' Malta u anke permezz ta' Zoom u Facebook. Għal aktar tagħrif dwar l-attivitajiet tal-proġett tistgħu żżuru s-sit tradizzjoniorali dot org jew inkella s-sit malti dot mt.